Сослан Сатанайы зындоны цадӕй куыд фервӕзын кодта? Иуахӕмы Сослан дард балцы цӕуын сфӕнд кодта ӕмӕ араст ис хурыскӕсӕнырдӕм. Йӕ мигъӕмдзу ӕмӕ уадӕмдых бӕхӕй арвӕй зӕххастӕуты фескъӕфы. Нартӕй чидӕртӕ Сосланмӕ мӕсты уыдысты. Хъуыды кӕнын байдыдтой, йӕ зӕрдӕ йын тынгдӕр цӕмӕй фӕриссын кӕнӕм, цы фыд ын скӕнӕм, зӕгъгӕ. Ӕмӕ сӕ фӕнд ууыл ахицӕн ис. Йӕ мад Сатанайы йын цӕрдудӕй мӕрдтӕм барвитӕм, зындоны цады йӕ баппарӕм. Барвыстой Сатанамӕ. Абон майрӕмбон, иннӕ майрӕмбоны дын цӕрдудӕй зындоны цады ӕнӕныббаргӕ нӕй, ӕмӕ дӕм тӕригъӕдӕй цы ис, йӕ уыдоныл уӕдмӕ фӕкув. Куыд нӕ бауынгӕг уыдаид Сатанайӕн йӕ зӕрдӕ! Нырдиаг кодта, йӕ цӕсты сыг ставд цӕппузырӕй нӕ згъӕлдта. Хъуыды кӕнын байдыдта Сатана, ме ныййаргӕ лӕппу Сосланӕн цы амалӕй фехъусын кӕнон, зӕгъгӕ. Мадзалджындӕр куыд нӕ уыди! Ӕртӕ мыдамӕсты ракодта, доны былмӕ ныццыди ӕмӕ Сослан цы дурӕй райгуырдис, уыцы дурыл сбадти. Скуывта Сатана: Хуыцау, ахӕм маргъ ратӕхын кӕн, ӕмӕ мын Сосланмӕ мӕ ныхас чи фӕхӕццӕ кӕна. Бады, ӕнхъӕлмӕ кӕсы. Уалынмӕ-иу хъӕрццыгъа ӕрбатӕхы йӕ сӕрты. Сатана дзуры хъӕрццыгъамӕ: Уӕвӕлӕ, хъӕрццыгъа, Сосланмӕ мын хурыскӕсӕнмӕ фӕдисхъӕргӕнӕг куы фӕуис, дӕ мады дын де знӕгтӕ цӕрдудӕй мӕрдтӕм ӕрвитынвӕнд скодтой ӕмӕ тагъд ӕрбахӕццӕ уызӕгӕ, уӕд дын стыр лӕвар ракӕнин. Ноджы фыддӕр фыдтӕ куы фенин Сосланӕн. Алы ком, алы адаг сырды мардӕй байдзаг кӕны, уӕддӕр ма мӕ холы хӕргӕ ӕхсгӕ фӕкӕны, загъта хъӕрццыгъа ӕмӕ атахтис. Уалынмӕ ӕрбатахти йӕ сӕрты хъуахъгӕнгӕ халон. Сатанатӕ уымӕ дӕр мӕлгъӕвзагӕй дзуры. Хӕйт ставд бӕрзӕй сау халон. Хурыскӕсӕнмӕ мын сынд хъӕргӕнӕг ӕмӕ халон уасӕг куы фӕцӕуи Сосланмӕ, дӕ мады дын зын доны цад ӕппарын зӕгӕ, уӕд дын мыггагмӕ дӕ зӕрдыл кӕй фӕдарай ахӕм лӕвар ракӕнин. Куыннӕ дӕм фӕцӕудзынӕн, Сатана, сынд хъӕргӕнӕг ӕмӕ халон уасӕг дӕ фырт Сослан комыдзаг сырдтӕ куы ныццӕгъды, уӕд мын уыдонӕй никуы ницы ныууадз ӕмӕ загъта халон, фыддӕр-фыддӕ ма дын куы фунин. Хауӕггаг фӕурӕлгъыстӕй Сатана ӕмӕ халон атахтис. Бады Сатана кӕуы, кӕй ма фервитон фӕдисхъӕргӕнӕг зӕгъы, катайы бацыд. Уалынмӕ нарӕг бӕрзӕйы дзӕгъындзӕг йӕ разы абадт ӕмӕ цъыррыкк-цъыррыкк кӕны. Сатана та уымӕ дӕр дзуры: «Сослан хурыскӕсӕнырдыгӕй ис, ӕмӕ мын ӕм фӕдисхъӕргӕнӕг куы фӕуис, дӕ мады дын цӕрдудӕй зындоны цады ӕппарынсӕгӕ, уӕд дын стыр лӕвар ракӕнин». Сосланӕн мӕ цӕстӕй фена, загъта дзӕгъындзӕг. Дӕхӕдӕг дӕр ма йӕ хъуыды кӕндзынӕ, дӕ кӕркдонӕй дын карчӕй куы раскъӕфтон, уӕд мӕ уый сойӕ куыд ныххафт ласта, уый. Никӕд мӕ ферох уыдзӕнис уый мӕ дунейыл дӕр. Тыххӕй ма дзы аирвӕзтӕн. Уӕд Сатанайы раз ныцъцъыбар-цъыбур кодта зӕрватыкк. Цы кӕныс, мӕ ирвӕзынгӕнӕг, цӕуыл кӕуыс? — дзуры зӕрваты Сатанамӕ. — Цӕуыл ма дын кӕуӕн? — загъта Сатана. — Не знӕгтӕ мӕ майрӕмбоны зындоны цады удӕгасӕй иппарынц. Ме нӕныййаргӕ фырт дардбӕл цы ис, ӕмӕ мӕ сӕрыл дзурӕг нӕй. Кӕд дӕ мӕ сӕр истӕмӕн хъӕуы, дзуры йӕм зӕрбатыкк. Иу хатт мын мӕ цъиуты гӕдыйы дзыхӕй куы байстай, ӕхсыры цады сӕ куы нынадтай, афтӕмӕй сӕм ахстоны куы нывӕрдтай, уый ма мӕ зӕрдыл лӕууы. Уӕдӕ мын Сослан хурыскӕсӕны афӕдзбал цы ис, ӕмӕ мын ӕм фӕдисхъӕргӕнӕг куы фӕцӕуис, дӕ мады дын де знӕгтӕ зындоны цад ӕппарынц майрӕмбоны ӕмӕ мӕм тагъд фӕзын, зӕгъгӕ. Уӕ номдзыд Сатана, ӕз дӕуӕн фӕдисхъӕргӕнӕг куыннӕ фӕуыдзынӕн! Ӕз куыд ферох кӕндзынӕн хорз Сатана дӕуӕн дӕ дзӕбӕхдзинӕдтӕ! — загъта зӕрватыкк. — Фӕлӕ мыл куы нӕ ууӕнда, уӕд ын цы кӕндзынӕн? Сатана йӕ къухтӕ ӕрӕмфелвӕста ӕмӕ йӕ зӕрватыччы хъуырыд бакодта. Айтыгъта уӕд зӕрватыкк йӕ базыртӕ ӕмӕ тӕхынтӕ байдыдта хурыскӕсӕнмӕ. Авд къуыри ӕмӕ авд бонмӕ Нарты Сослан йӕ мигъӕм дзубахыл кӕдӕм фӕхӕццӕ ис, уырдӕм зӕрватыкк бонвӕрнон скастмӕ фӕхӕццӕ ис. Иу ран пыхсбыны Сослан цъӕхнауыл хуыссы йӕхицӕн ӕнӕмӕтӕй. Зӕрватыкк ын ссардта йӕ бынат, бӕласы цъуппыл абадтис ӕмӕ уырдыгӕй мин ӕвзагӕй ныууасыди. «Хӕйтт, Нарты номдзыд нӕрӕмон Сослан, дӕхицӕн цъӕх кӕрдӕгыл цы дзӕбӕх хуыссыс! Дӕ уарзон мад Сатанайы дын майрӕмбоны де знӕгтӕ удӕгасӕй зындоны цады ӕппаргӕ куы кӕнынц, ӕмӕ уый йӕ цӕстысыгтӕ цӕппузырӕй куы калы, хуры тынмӕ ӕнхъӕлмӕгӕсӕгау дӕ фӕзынынмӕ ӕнхъӕлмӕ куы кӕсы. Сослан ӕм дзуры: «Адӕмы лымӕн зӕрватыкк, дӕ ныхӕсты нымбарын, фӕлӕ дыл цӕмӕй баууӕндон?» Зӕрватыкк йӕ хъуырӕй Сатанайы къухдарӕн фелвӕста ӕмӕ йӕм ӕй ӕрӕппӕрста. Куыннӕ базыдтаид Сослан йӕ мады къухдарӕн! Йӕ мигъӕмдзу ӕмӕ уадӕмдых бӕхыл уыцы ӕппӕрст йӕхи бакодта ӕмӕ фӕцагайдта уырдыгӕй. Цас рауади Хуыцау зоны, афтӕ кӕсы, ӕмӕ иу ран фӕндагыл иу мӕгуыр лӕг ныффӕлдӕхтис ӕмӕ уӕлӕмӕ стын нал фӕразы. Ӕйтт, Нарты Сослан, ӕз де уазӕг, дзуры лӕг Сосланмӕ. Сослан ӕм йӕ бӕхӕй ӕргӕпп ласта ӕмӕ йӕ фӕрсы: Цы кӕныс, цы дӕ хъӕуы, цӕмӕй дын баххуыс кӕнон? Стонгӕй мӕлын ӕмӕ мӕ фервӕзын кӕ, загъта лӕг. Сосланмӕ тагъд куыд кодта? Уымӕ гӕсгӕ хӕринагӕй ницы фӕцис, фӕлӕ йӕ сӕрмӕ не рхаста стонг лӕджы зӕфцы фыдӕй мӕлынмӕ ныууадзын. Хъӕды фӕмидӕг ис ӕмӕ дзы уайтагъд саджы мард рахӕццӕ кодта лӕгӕн. Арт ын акодта, стӕй йын хӕрзбон загъта. Мӕгуырлӕг дӕр ын раарфӕ кодта уӕдӕ цы. Йӕ бӕх ныцӕлхъытӕ ласта Сослан ӕмӕ уайын байдыдта йӕ фӕндагыл. Цӕйбӕрц та уӕдаид, чи зоны, фӕлӕ та кӕсы, ӕмӕ иу цӕргӕс йӕ дзӕмбыты сывӕллон рахӕссы. Сослан фат фелвӕста ӕмӕ фехста цӕргӕсы. Цӕргӕс ӕд сывӕллон донмӕ ӕрхаудис. Рагӕпп ласта Сосланы бӕхӕй ӕмӕ сывӕллоны донӕй райста ӕмӕ йӕ йемӕ рахаста. Хъӕугӕрон сывӕллоны мад йӕхи тыдта, афтӕмӕй баййӕфта. Йӕ сывӕллон йын радта, мад ын раарфӕ кодта, мӕгуыр сидзӕргӕ сустӕн, иунӕг кӕцы сывӕллон мын ис, ӕмӕ мын ӕй ды фервӕзын кодтай, зӕгъгӕ. Цӕуын та байдыдта Сослан дарддӕр йӕ фӕндагыл. Бахӕццӕ ис Нарты хъӕумӕ, фӕлӕ йын ӕгӕр байрӕджы ис. Йӕ бацыдмӕ йын йӕ мады цӕрдудӕй зындоны цады ныппӕрстой. Бӕргӕ ма багӕпп кодта йӕ фӕстӕ Сослан, фӕлӕ ницуал, нал ӕй ссардта. Раздӕхтис фӕстӕмӕ цадӕй Сослан ӕмӕ йӕ хӕрӕмтты карз бафхӕрдта. Уый фӕстӕ мӕрдты барастырӕй ракурон, кӕд мын мӕ мады фӕстӕмӕ раттиджагы араст ис мӕрдты бӕстӕм. Мӕрдты дуармӕ бацыдис ӕмӕ дуар бахоста. Мӕрдты барастырӕ мехӕдӕг рацыд ӕмӕ дзы Сослан йӕ мады курын байдыдта. Барастыр ын загъта. Тӕригъӕдджын хъуыддӕгтӕ дӕр бирӕ кӕныс, фӕлӕ дӕ мадмӕ фӕдисы цӕугӕ стонг лӕджы адзалӕй кӕй фервӕзын кодтай, стӕй мӕгуыр сидзӕргӕсы сывӕллоны цӕргӕсы ныхтӕй кӕй байстай, иомӕ гӕсгӕ дын дӕттын дӕ мады. Рауагъта барастыр Сатанайы. Сослан ӕмӕ Сатана фӕстӕмӕ ссыдысты Нартмӕ ӕмӕ та цӕрын байдыдтой дзӕбӕхӕй.